Nolamasa Professional Trading Akademiýa hoş geldiňiz. Indi bu akademiýada size öwredjek zadym, Trading näme, Tehniki analiz nähili edilýär, nämä görä sdelka girilýär, haýsy strategiýalar bilen uly derejeli wino edýän gazanç edinip bolýar. Indi şu zatlary üç ýaşyndaky bir çaga düşündirişim ýaly gaýdyp düşündirjek. Hemme kişiň aňsatlyk bilen düşünip bilmesi üçin. Indi noldan başlaly. Bu gün köwretjek zatlarym şular. Indi şu günki kursa öwredjek temalarym gysgaça şular. Bular gaty gitse ýigrimi näçe minut bolar ýala geçjek bolýan. Beýdip muňa üýtgeşik wagt aýyrmak gerekkä ýa-da kelläňi agyrtmak gerekkä. Prostoý şekilde düşünilip boljak zatlar. Käbir adamyň köp treýderiň, ýa-da treýder bolmak isleýän adamlaryň bilmeýän zady bar. Şu işde Siziň esasy kelläňizi agyrtmaly zadyňyz tehniki analiz däl. Hawa, tehniki analiz gymmatly, strategiýalar gymmatly, ICT, SMC, islendik konsepti öwrenmek gerekli size, ýöne psihologiýaňyzy, duýgy kontrolyňyzy, risk ýöredişiňizi, şu üçüsini oturdyp bilmedigiňizde, Şularyň iň güýçli konseptleri, iň güýçli strategiýalary öwrenäýiň. Siz riskiňizi kontrol edip bilmedigiňizde, dogry ýöredip bilmedigiňizde, duýgularyňyzy kontrol edip bilmän, duýgularyňyza görä sdelka açaňyzda ýa-da puluňyz, puluňyzyň belli bir ýerde sdelka gireňizde, şonuň a aşak tarap bilen gidip barýandygyny ýagny puluňyzyň minusa öwrülýändigini görmek köp adam şoňa çydamaýar psihologisi şoňa mümkinçilik bermeýär şol arada şonda gözi çykýar sdelkadan ondan goýýar edesi gelenok minusa gidip minusa gidip ýadaýar esasan şu psihologik kontrol duýgy kontrol we risk ýöredişi oturtmagy öňüslerin tehnika analizi owo gymmatly men şoň üçin öwredýän ýöne Şuny çarçak ögrenip boluň. Men şul işi ögrenip başlamda şunymy obşi bir aýdamy iki aýdamy nämede boldum. Iki aýda eýýäm men praktika edip praktika edip bularyň iň güýçli wariantlaryny bilýädim eýýäm. Öwünmek üçin aýdamok ony. Siziňem şuňa beýle wagt aýyrmagyňyzy islämok. Siz indi Size häzir düşündirip başlan wagtymda sizden ýekeje haýyştym şu, şulary öwrenýäňiz-ä, şu wagt şu temalary görýänsiňiz, şu temalary depderiňize ýa-da bir zada belläp alsaňyz, unutmarsyňyz. Bir zady çyzyp, ýazyp, belläp görmek aklyňyzda galmasyna sebäp bolýar. Ýa-da aklyňyzdan giden ýagdaýynda täzeden görüp ýatlap bilmegiňize sebäp bolýar. Şulary belläp alyň, Bir zada, onuň aýtýan käbir maglumatlaryň gaty gymmatly maglumatlardyr, informasiýalar. Şu informasiýalaryň hemmesini däl, ýöne belli-belli zatlary, meselem, treýding näme, nämä görä pul gazanyp bolýar ýa-da kendlstik näme şolary bir çyzgy bilen çyzyp ýazyp belleseňiz has gowy aklyňyzda galar, has gowy bolar siziň üçin. Trading žurnal tutmak hemmäňize plýus bolar. Indi geçeli birinji tema. Trading näme? Trader näme etýär? Trader grafikany açýan adam. Grafikany açyp, meselem, şunuň şu taýda düşüp biljegini ýa-da şunuň şu taýda galyp biljegini pikir edip, analiz edip, şoňa görä Baha şu taýdaka, şu taýdan ýokary taraplaýyn iş açýan adam, ýagny imynda ýokary taraplaýyn däl, hem aşak taraplaýyn, hem ýokary taraplaýyn, be, belli bir gitýän bir baha bar. Şo bahanyň ýokaryk gidermi ýa-da aşak gidermi, şony analiz edip bilip we şo analizine görä hereket edip, şo tarapa görä sdelka açýan adama diýilýär, treýder diýip. treýderleriň etýän zady şu, belli bir grafikanyň niräk gidip biljegini bilip bilmeli. Bu treýdingi, ýagny foreks treýdingi esasan öz meşgullanýanym kriptowalýutadan, ýatyrymdan, ondan, mundan aýyrýan zat, belli bir gold ýa-da islendik bir pariteti alýaňyz, eliňizde saklaňyzok. alaňyzda, meselem, alyş knopka basaňyzda, şonuň nirden nirä gidip biljegini bilip bilseňiz, hany şondan pul gazanýaňyz. Beýdip bir zady eliňizde alyp, saklap, wagt geçip, belli bir wagt geçensoň, ondan eýdip pul gazananzok bu işde. Bul iş olar ýaly işlerden däl. Kriptowalýuta we ýatyrma degişli däl. Indi, treýdingiň nämedigine düşünensiňiz diýip pikir etýän. Onsoň häzir men size has giňişleýin düşündiren. Treýding diýmek, köp adam şoň adynam ýazyp bilenok daže, köp bir dalboýap. Treýding, bary-ýogy belli bir ýerde almak, belli bir ýerde satmak. Şonuň ýöne nirä gidip biljegini bilip bilmek. Şu taýda baha gidip dur. Ýöne bu işdäki esasy zat belli bir adam satýarka belli bir adam alýar. Satyjylar ýitirýän wagty alyjylar gazanýar, alyjylar ýitirýän wagty satyjylar gazanýar. Bu iş şeýle bir iş. Meselem, siz şu taýdan käbir adam şu taýdan şuň has aşak düşjegini pikir etýär, a käbir adam bolsa şunuň şundan şu taýyga çenli Ýa-da şu taýga çenli galyp biljegini pikir etýär. Galyp bilermi? Belki, analiziňize we strategiýaňyza görä hereket edeňizde, käbir adamlar şu taýdan almagy pikir etýär we şo taýdan alyş pozisiýa açýar, käbir adam bolsa bärden gelýär we şu taýdan satyş pozisiýa açýar. Däbi näme üçin aşak taraplaýyn gidip duran grafika bar? Görşüňiz ýaly aşak taraplaýyn. Indi trading näme, trader näme etýär? Düşünersiňiz. Indi geleli köp kişiniň rynek diýýän zadyna. Nädip pul gazanyp bilersiňiz onam düşündirdim. Belli bir ýerden niräk gelip biljegini analiz edip bilmek we şol analiziňiziň ýeten derejesinde ýa ýitirmek ýa-da gazanmak. Indi partiýa näme? Partiýa

Bistwa, Kümüşwa, onnoň Turkiýanyň gymmatly-gymmatly firmalary bar, imенно Turkiýanyň däl, bütin dünýäniň gymmatly-gymmatly hisse firmalary, zatlary hem bar. Türkhowaýollary, UCDT, DXY, ýagny Amerikanyň dollar indeksi, ýagny bularyň hemmesi parite, ýagny parite biziň gidip analiz edip biljek bir ýerimiz. Biz girýäs, meselem, şu taýdan. Onsoň altyna çykdygy gold. Altyna gezýäs. Şu nirä galar, nirä gidip biler, şony saýlaýas. Her adam her dürli partide sdelka açmagy gowy görýär, men esasan altyny gowy görýän. Her kimiňki üýtgäp bilýär. Käbir bitkoin halaýar, käbiri ýeroýuesdini halaýar. Tapawudy ýok. Islendik bir partiýany saýlaýaň, analiz edip bilmek üçin. Indi. Partiýa näme? Oňa-da düşündiňiz diýip pikir etýän. Eger-de düşünmedik zadyňyz bar bolsa, şu YouTube hasabyma gitseňiz, şo taýda bir bölümde meniň Telegram profilim bardyr, şo taý gelip, näme sorasyňyz gelse sorap bilersiňiz, düşünmedikler üçin giňişleýin has başgaça şekilde düşündirip bilerin. Indi grafika näme? Grafika Grafika bir partiýany açanyňyzda öňüňize çykýan ýaşyl we gyzyl şemler. Eger trading view birinji açýan bolsaňyz ýaşyl we gyzyl şemler bolýandyr şeýdip. Indi grafikany hem oňada düşündiňiz. Şo pariteniň içindäki bahanyň nirden niräk ýetendigini, näçe wagt aralygynda nirelere ýetendigini, nähili ýagdaýda ýetendigini ýa-da şo wagtky şemleriň güýjüni bize görkezen. Indi geleli eýleki tema. Şu taýda görşüňiz ýaly, iki sany şem görnüşi bar. Biri ýaşyl, biri gyzyl. Bular nämäni aňlatýar? Ýaşyl şemler bize şo wagtky alyjylary, şo wagt Grafikada, meselem, ýaşyl şemler näçe köp bolsa, şo wagt alyjylary, ýagny ýokary taraplaýyn hereket etmek isleýän adamlary görkezýär. Buy knopka, ýagny al knopka basýan adamlary görkezýär. Gyzyllar bolsa, satyjylary, şo wagt näçe köp gyzyl bar bolsa, satyjylaryň has öňdedigini görkezýär. Şo wagt Sell, ýagny Satyş knopka basýan adamlary görkezýär. Indi, görşüňiz ýaly, şemleriň ortasynda bir çyzgy bar. O çyzgy bize nämäni aňladýar? Düşündireýin. Şu taýda şeýle bir çyzgy, bu gyýşygrak boldy welin, aý, şuny bir gön çyzgy edip hasap ediberiň. Şu gön çyzgy bize nämäni aňlatýar? Şemler şo wagt bahanyň ýetmek isläp ýeten ýerini görkezýär, çyzgylary bolsa, ýagny stikleri bolsa, ol bahanyň geçmişde şo taýyga ýetendigini, ýöne şo taýda ýapylyp bilmedigini görkezýär. Meselem, şu şemden düşündireýin size. Şu şemde görşüňiz ýaly, ullakan çyzgysy bar. Şu aslynda şuşem başda açylan wagty, ýagny ýaşyl şemler aşakdan açylýar, gyzyl şemler bolsa ýokardan açylýar, aşakdan ýapylýar. Ýaşyllar bolsa aşakdan açylýar, ýokarda ýapylýandyr. Indi şu bize nämäni görkezýär, düşündireýin. Aslynda şu şem şu taýda açylar, ýöne şu taýga çenli galansoň, edil şu taýda ýapylyp bilmän, aşaga çenli düşüp, şu taýda ýapylan. Şemler bize bahanyň aslynda giden ýerini, çyzgylary, ýagny stikleri bolsa bize şonuň gitmek isläp gidip bilmedik ýerini görkezýändir. Ýagny candlelar biziň üçin hakyky bahanyň özi, ýöne çyzgylary bolsa manipulýasiýa, ýagny öňki geçmişde ýetmek isläp ýetip bilmedik ýeri. Baha öň şu taýga çenli gelipdir, şu taýga çenli gelipdir, ýöne soň iň soňunda şu taýda ýapylyp bilmedigi üçin şu taýda ýapylypdyr. Gysgaça aýdanda, şolar ýaly. Indi candle we candlestick bularda düşünensiňiz diýip hasap etýän. Ýene aýdyşym ýaly, eger-de düşünmedik bolsaňyz, gelip sorap bilersiňiz telegramdan. Geçeli eýleki temamyza. Swing nokatlary näme? Swing nokady bize bahanyň geçmiş aralykda ýeten iň pes ýa-da iň ýokary ýerini görkezýär. Meselem, şu taýdan düşündireýin. Şu taýda görşüňiz ýaly, baha ýetip bilen iň uly ýerine ýetipdir. Ýagny bärdäki ýokary derejeli ýere geçipdir, bärdäki ýokary derejeli ýere geçipdir. Iň soňunda şu taýyga çenli gelipdir. Ýöne mundan soň ýokary taraplaýyn bir geçiş bolmadygy üçin, ýokary taraplaýyn bir şem bolmadygy üçin şu swing nokadyny geçip bilmedigi üçin aşak taraplaýyn bolupdyr. Indi o trend üýtgemesi zat ol bil olara häzir düşünirjek has giňişeýin ýöne swing nokady bize bahanyň geçmiş wagt aralygynda ýeten iň uly derejeli ýerini görkezýär. Gysgaça aýdanda şeýle. Indi iň uly derejeli ýerine Swing High diýilýär, ýagny iň uly derejeli ýer, türkmençe aýdanda, iň uly ýer. Eýleki, iň eýleki pes ýerine-de, ýagny grafikanyň iň pes derejeli ýerine-de, ýagny geçmiş wagt aralygynda ýeten iň pes ýerine Swing Low diýilýär. Şu aýdanlarymy belläp goýuň, hökman bir ýerde gerek bolar. Bu ýokarky ýere Swing High, bu aşaky ýere Swing Low diýilýär. Swing nokatlaryna düşündik. Indi geçeli eýleki temamyza. Gysgaça aýdanda, treýding näme, düşündiňiz. Nädip pul gazanylýandyna düşündiňiz. Paritýa näme, düşündiňiz. Grafika näme, düşündiňiz. Kendlstiklere, swing nokatlaryna düşündiňiz. Indi geleli iň esasy temalara. Trend temasynyň başlangyjy. Indi, trend näme? Indi biziň treýdingde iki sany trend görnüşimiz bar. Birinjisi down trend, ýagny beriş trendem diýýärler, down trendem diýýärler, häzir olaryň adyny hem ýazjak. Ikinjisi bolsa up trend, ýagny bullish trend. Belläp goýuň, aşak taraplaýyn trende downtrend, ýagny bearish trend diýilýär. Ýokary taraplaýyn trende-de uptrend, ýagny bullish trend diýilýär. Indi trendi, trendiň dowamlylygyny, trend gysgaça şu, Belli bir ýerden alyjylaryň ýa-da satyjylaryň has öňe geçmesi. Downtrend satyjylaryň ulalmasy ösmesi bilen döreýär, ýagny onam şu gyzyl çemleriň uzynlygynyň, şu taýda görşüňiz ýaly gyzyl çemleriň uzynlygynyň ýa-da sanynyň köplüginden ýa-da ýaşyl çemleriň boýunyň uzynlygyndan ýa-da köplüginden bilip bilýäňiz. Imенно diňe şemlerden däl, ýöne gysgaça aýdanda, trend şo wagt şeýdip bellendi. Trendi, her dürli wagt aralygynda trend üýtgäp durýar. Dört sagatlykdaky trend bilen bir sagatlykdaky trend deň gelmeýär kä halatlarda. Olaram has giňişleýin düşüniljek. Indi, trendiň nämedigine düşünen bolsak, Ýagny, aşak taraplaýyn trend, ýokary taraplaýyn trend, bulara düşünen bolsak, geçeli trendiň dowamlylygyny, ýagny trend şo wagt haýsy tarap öz ýoly bilen dowam etýärmi, ýagny uptrend ýa-da downtrend dowam etýärmi, şony göwredeýin. Trendiň dowamlylygyny bilmek üçin biz şunulanýas. Break of structure, Higher high, higher low ýa-da lower high ýa-da lower low. Indi şu ýazgyny alaýyn. Şu taýyk getireýin. Boss näme? Indi belli bir ýerde trend bar diýeli. Aşak taraplaýyn trend. Aşak taraplaýyn gelýär, görşüňiz ýaly. Indi şu taýda belli bir swing nokat döretýär. Swing Low, aşak taraplaýyn trendde, Break of Structure, häzir adynyň has giňişleýin maglumatyny ýazjak adyny, Break of Structure, aşak taraplaýyn ýagny Swing Lowdan bellenilýändir. Up trendde bolsa Swing Highdan bellenilýändir. Unutmaň. Downtrendde swing low, uptrendde swing high bellenilýär. Indi, muny aýraýyn. Şu taýda swing low-y gördük. Belleýäs, çyzýas. Baha ýokaryk galýar. Soň gelýär şu swing low-y geçýär. Aşak taraplaýyn geçýär. Geçýärem welin, şu taýda ýene bir swing low döretýär. Onam belleýäs. Onda baha ýene ýokary gitýär, ýöne soň ýene şuny geçýär aşak taraplaýyn. Indi şu şu taýyk biz BOS diýýäs. Brick of Structure. Ýokarda bolşy ýalak ýazylýar, ýöne gysgaça aýdanda BOS diýilýär. Indi şu biziň BOS-umyz bolýar. Şu boss her wagt alynmaga dowam etdikçe, ýagny öz ugry boýunça meselem downtrendde swing low almaga dowam etdikçe, şo wagt şu break of structure bilen trendiň dowamlylygy ýene aşak taraplaýyn gitmäge makullanýar, ýagny kabul edilýär. Indi şu trendiň dowamlylygyny boss bilen Däli başga görnüşde nädip bilip bolýar? Onam düşündirjek. Enkarada görşüňiz ýaly belli bir zatlar ýazan. Higher high, higher low, lower high, lower low. Bu gyrasyndaky kiçijik ýazgylaram hg hh bularyň gysgaldylan görnüşi. Ýagny garşy-garşyna muny uzyn görnüşde ýazmak gerekkä. Şony nädip bolup bolýar? Şu taýda Öňki, diýeli şu taýda Swing High-ny okady ba. Şu çyzgylar bar-a, bulaşdyrýa-da. Şu garany alaýyn şu taýda. Indi diýeli şu taýda Swing High-ny okady ba. Şony okady belleýäs. Swing High-ny okadyny belledik. Indi şo taýpy biziň üçin higher high, ýagny iň uly ýeriň iň ulysy diýmek manysyny berýär. Şo bolýar. Indi trend belli bir ýerden soň öwrülende higher high, higher low şu gelýär. Şu higher lowy Gelýä ondan soň şu dat öňki break of structure bara we swing nokady bara şony alyp bilenok. Aşakdan bir bölek döretýä. Ondan bu şundan uly bolmadygy üçin entägem higher high hasap edilýär ýöne şonda-da şu higher high-y kopýalaly. Haýr-haý. Ýöne haçan-da trend şu taýda şuny geçmän, ýagny şu öňki swing nokadyny ýokaryk taraplaýyn geçip bilenok-a. Şonda şu halatda bolýan zat şu. Şu taýdaky break of structure-y geçen ýagdaýynda şol indi trend lower high bolýar. Ýagny Şuny geçen ýeri, şuny geçenden soň lower low, ýagny lala, ýöne şu öňki ýokary ýeri geçip bilenok-a, şu taýsyny, şu taýsyny geçýär, dogry dälmi? By öňki ýokary derejeli ýerden aşakda bolany üçin by-da iň uly ýeriň iň aşakysy däl-de, lower high bolýar. Ýagny aşakyň, aşak taraplaýyn trendiň ýokary ýeri. Indi şeýdip-şeýdip trendiň üýtgänini ýa-da trendiň dowamlylygyny bilip bolýar. Ýa-da aýdyşym ýaly boss ile. Bu Haýyr Haý Haýyrlow grafikany has giňişleýin aňsatlyk bilen okamaga ýaraýar. Ýöne oň üçin birazjyk üstünde işlemeli bolýaňyz beýdip. Şu wagtdan belki kelläňizi alýanam däldir bu aýtýan zatlarym ýöne üstünde işledikçe, sdelka açdykça, grafikany açyp seredip durdukça ýa-da grafikany okajak bolaňyzda ýagny şu grafika gelýäňiz şu wagt trend haýsy taraplaýyn şony biljek bolup meselem Şu çyzgyny açýaňyz. Şu taýda belläp başlaýaňyz. Dur, ýalňyş boldy. Aşak taraplaýyn, ýokary taraplaýyn. Indi şu taýda näme bolýar? Öňki boz derejesini döwýär. Ýokary taraplaýyn. Ýagny öňki swing nokadyny geçýär. Onnoň näme bolýar? Aşak taraplaýyn gitýär. Şu wagt size has giňişleýin tehniki analiz öwretmek isleýän ýöne entä başda sizden isleýän zadym grafikany açyp şeýdip şeýdip trend haýsy taraplaýyn dowam etýär, trend haýsy ugurda nähili hereket etýär ýagny trendi yzarlamagy öwreniň. Şu wideodan häzir belläp alan zatlaryňyzdan ýa-da gören zatlaryňyzy aklyňyzda saklap, grafikany açyň, Gold açyň, Bitcoin açyň, EURUSD açyň, näme açsaňyz açyň, gerek bolsa Nasdaq açyň. Trendiň dowamlylygyny görjek boluň. Trend nähili dowam edipdir? Meselem, aşak taraplaýyn şu taýdaky boss alypdyrmy? Ondan soň ýene dowam etýän boss almaga. Hä, entägem trend onda aşak taraplaýyn, ýagny down trend dowam edip dur. Ýa-da, tersine, ýokary taraplaýyn, meselem, ýokardaky bosy alypdyr, ondan soň, ýöne soň alyp bilmän, o aşakdaky bosy alyp, onuň trendini üýtgedipdir. Şeýdip-şeýdip, gysga çek, ýuwaş-ýuwaşdan şu trendiň nähili üýtgänini ýa-da üýtgemedigini, ýagny trendiň dowamlylygyny ýa-da trendiň üýtgemedigini grafikany açyp görjek boluň. Size sapak bolsun, şu wagt bilen has köp ösüp gidersiňiz. Indi geleli ýene bir temamyza. Trendiň üýtgändigini nädip bilmeli? Trende düşündik. Trendiň dowamlylygyna-da düşündik. Break of structure. Indi trendiň üýtgänini nädip bilmeli? Onam MSS we change of character bilen düşüniljek. Özem bu grafikany okamak diýenim şo hälki düşündiren Haýyr haý haýyrlowym. Eger düşünmedik bolsaňyz indiki wideoda şunuň has giňişleýin şekilde düşündirip bilerin. Ýagny has başgaçarak görnüşde. Özem häzir şu öwretýän zatlarymy grafikada meselem hökmünde görkezjek durun. Alada etmäň howlukmaň. Indi, MSS ýa-da Kok. Köp adam Market Structure Shift diýýär, köp adam Change of Character diýýär, tapawut ýok. Ikisem şolar many. Indi, gelýäs, çyzýas bir trend. Aşak tarplaýyn gül ýaly gidip duran trendimiz bar. Ýöne, şol belli bir wagtdan soň öňki ýokardaky boss alyp bilenok, we belli bir ýerden soň ýokary taraplaýyn, ýagny swing high derejesinde duran bir bossy alýar we şondan soň ýokary taraplaýyn öwrülýär. Indi şu wagt şon çyzgyda çyzany üçin görmek aňsat, ýöne beýle grafikalarda, ine görşüňiz ýaly gaty bulaşyk ýagdaýdaky grafikalarda şony nädip görüp bolýar? Indi näme diýipdik? Biziň bossumyz biziň şo trendiň dowam etýändigini görkezýän zat bize. Boss çyzyk, Swinklou nokady, aşak taraplaýyn trend, ýagny biriş trend, downtrend, aşak taraplaýyn gidip dur, Swinklou belleýäs, bossuny çyzýas, gelýä, ýykýa. Swinklou belleýäs, bossuny çyzýas, şeýdip-şeýdip dowam etýäs. Ýöne şutaý Swinklou çyzýas, Şu taýda iň soňky inçilamyzda şu şony alyp bilenok. Ýagny öňki swinklowyny okadan alyp bilenok. Näme bolýar? Ýokaryk gelýär. Swink haý döretýär. Şu taýda ýene bir bos çyzýas. Gelýär, ýokary taraplaýyn bos salýar. Indi Swing-Highdaky Boss almasy Uptrendi görkezýär diýipdim. Swing-Low-daky Boss almasy Downtrendi görkezýär diýipdim. Indi geldi Swing-Highdaky trendi alany üçin trend ýokary taraplaýyn. Gelýär ýene bir Boss döretýär. Onam belleýäs, çyzýas. Gelýär munam geçýär. Onsoň şeýdip-şeýdip dowam etýär. Ikinji bosdan soň şo wagt trendiň garantiýa ters tarapa öwrülendigini bize görkezýär. Ol imенно wagt tapawudam hem etýär. Wagt tapawudyny düşündirjek käwagt trend dört sagatlykda başgaça, bir sagatlykda başgaça bolýar diýdimi? Şolar ýaly bolan ýagdaý bolýar. Ýöne Mikro botlarda, ýagny bir minutlyk grafikany açaňyzda-da, bir minutlykda-da şo wagt ikinji botyň döremesi we ikinji botyňam şu taýda ikinji bot döredi, şony geçirilmesi şol wagt bize trendiň garantiýa dowam etýändigini görkezýär. Ýagny trend öň aşak taraplaýyndy, ýöne şu boty alyp bilmedi, ondan öň ýokary taraplaýyn swing-high döretdi we şo boty aldy. Ondan ikinjinem aldy. We şeýdip-şeýdip almaga dowam etjeginiň alamatyny bize berýär. Şeýdibem, biz şu MSS, ýagny Market Structure Shift ýa-da Change of Character bolanyna düşünýäs. Adynyň görnüşem şular ýaly, Market Structure Shift MSS. Indi, Şu taýda boss öz şekilini alynmaga dowam etse, ýagny treniň dowamlylygyny alynmaga dowam etse, şoňa boss diýilýär, break of structure. Ýöne şu taýda ýokary, aşak taraplaýyn boss alyp bilmez-ä, ýokary taraplaýyn boss aldy. Ýagny öň diňe aşak taraplaýyn boss alýan trend ýokary taraplaýyn alyp başlady. Şu taýda şoňa, şuny biz boss diýip bellänimiz ýokda, MSS, ýagny market structure shift ýa-da käbir adamlar hem change of character şeýdip belleýär. Tapawudy ýok. Ikisinem belläp goýuň. Ikisem belli bir manyny berýä. Şu gün näme öwrendiňiz? Trendiň üýtgänligini nädip bilmeli, şoňa düşündiňiz. Grafikany okamagy düşündiňiz gysgaça. Indi Siz Şu wagt şu gün. Şu günki temalar gutardy indi ertirki temalarda ISC SMC konsertleri ondan soň meselem order blok näme feirwoli gep näme IFVG näme olar bular şular şolar düşünjek käbir adamlar bulaň hemmesi üçin aýry bir wideo aýry bir kurs ýigrimi minut otuz minut gürleýär ýöne gerekgäl şo bir zady garşy garşy gaýtalap durmagy şo bir zady garşy garşy gürläp durmagy gerekgäl. Düşünmedik adamlar gelip telegramda sorap biler hiç hili mesele däl hiç hili çekinip oturmaň soramagy öwrenmegi beter öwrenýän öwrenmek üçin çyrpynyşýan adam bir zat soraýan adam meň üçin hemişe gymmatly adamdyr beýdip bir zat soramaýan beýdip öwrenen syraýan soramakdan çekinýän utanýan adamlary men birazjyk bar erbet gürlemäýin ýöne kän halamaýan. Indi trendine okajagyňyza düşündiňiz. Nämedi? Grafikadanam meselem getireýin, ondan wideony ýapaly. Şu taýda görşüňiz ýaly aşak taraplaýyn trendimiz bar. Näme? Swing lower. belledik. Näme edipdir, swiňklap alyp bilmändir. Ýöne gelipdir şu taýda alypdyr. Onnoň, şu taýda ýene bir swiňklap diýip biljek ýerimiz bar. Onnoň gelýäm anomalýa. Onnoň şu taýda ýene bir swiňklap diýip biljek ýerimiz bar. Gelýäm anomalýa. Bular boss ýerlerimiz, brick of structure. Indi näme bolýar? Şu taýda has uly derejeli swiňklow ýeri döretýär. Ýöne alyp bilenok. Ondan aşak gidip bilenok. Uly derejeli ýere gelensoň, onuň gitmeli ýoly ýokary taraplaýyn bolýar. Ondan aşak taraplaýyn trend dowam edip bilenok. Şu taýda ýokardan bir boss döretýär. Alýar. Şu taýda alýar, şu şemini. Ondan ýokary taraplaýyn ýene bir boss döretýär. Aşak gitýär, ýöne soň ýene alýar. We şeýdip-şeýdip dowam etýär. Ine, gördüňizmi? Şu taýda siz, men size şu wagt grafikadan bir meselem getirip otyryn. Boss MSS. Gysgaça aýdanda şular ýaly. Kyn zatmy? Däl. Şuňa şu wagt belki düşünmeýän bolup bilersiňiz. bir islenip bir zat öwrenjek wagtyňyz size başda garyşyk gelýär. Bu näme diýýän bolup bilersiň. Belki şu adam düşünmeýän adamlar bardyr. Ýöne treýding hemme iş ýaly praktika bilen öwrenilýän zat. Siz doktor bolmagy beýdip prosta kitapdan okan zatlaryňyz bilen öwrenip bilmeýşiňiz ýaly, treýdingem prosta wideolardan zatlardan görüp öwrün zat edişiňiz ýaly bilip bilmeýäň. Men size prosto instruksiýany berýän. Şu grafikany nädip analiz edip biljegiňizi öwretýän. Boldy, galan zat siziň özüňize galýar. Şu grafikanyň şu taýdan tä ýokaryk galyp biljegini analiz etmek siziň eliňizde bolýar. Men ony siziň üçin edip bilmeýän. Men size şu grafikanyň şu taýdan başlap şu taýga çenli galyp biljegini öwredip bilýän. Ýöne ony özüňiz öwrenmäge dat bolmaly, taýýar bolmaly, ýagny öwrenmäge islegli bolmaly. Bu işde köp adam şu wagt platny öwredýär, köp adam meniň ssylkam bilen goşul men saňa mugt pul pulam boldy, mugt kurs berjek diýýär, ýöne beýdip kurs alyp oturmak gerek däl. Şu wagt türkçe düşünýän adamlar, orsça düşünýän adamlar, iňlisçe düşünýän adamlar islendik wagt gidip treýding öwrenip biler ýutuba ýazsa. Sebäbi ýutubda informasiýalar mugt, adamlar maňa pul ber men saňa kurs berjek diýenok. E türkmenlerde bolsa beýle zat ýok. Hemme kişi platny saklaýar ýa-da şony pul gazanmak üçin öwretmegi. Indi sizden isleýän zadym Men size öwretýän zatlarymy bir treýding žurnaly döredip, şoňa ýazyp belläp alyň. Siziň haýyn okady näme? Onsam bir bir käbir adamlar çöp adamam çyzyp bilmeýär. Ýöne bir bary-ýogy bir gutujyk çyzmak kyn zat-dä. Ine, şeýdip bir gutujyk çyzyp, arasyna-da bir çyzgy geçirmek, bir iňňesini çyzmak kyn zat däl. Şeýdip. Şuny çyzyň. Näme? Swinkay nire? Ştaýzy, Swinklow nire, ştaýzy. Şeýdip-şeýdip belläp, öwreniň. Çyzyň, çyzgyda goýuň depderiňizi. Grafikany açanyňyzda görüp bilersiňiz ýa. Eger-de düşünmedik zadyňyz bar bolsa, ýene bir gezek gaýtalaýyn, geliň, Telegramdan soraň. Ýutubda aşakda kommentariýalarda ýazsaňyz bolar. Meniň üçin tapawudy ýok. Bu günki wideomyzyň soňuna geldik. Göreniňiz üçin, diňläniňiz üçin, öwrenip özüňize bir zatlar goşanyňyz üçin köp köp sag boluň, minnetdar. Indiki wideoda görüşýänçäk.